Aytmaten taysetmatin, kunwi d aɣ-d-ismeḥsisen akka lawan-agi, kunwi d aɣ-d-ittwalin akka lawan-agi, merḥba yes-wen u lɛeslama-nwen ɣer nnuba naḍen daymen deg wahil-nneɣ. Ad nkemmel daymen ameslay-nneɣ ɣef liman amasiḥi, yeɛni d acu i s-nettamen, d acu i neṭṭafar deg ddunit-agi, axaṭer ilaq ad neḥṣu d akken yal amdan deg ddunit-agi yesɛa tiktiwin yeṭṭafar-itent yal amdan yesɛa tiktiwin yettamen yis-sent d acu awufan ad iẓer yiwen ansa i d-kkant tiktiwin-nni anwa i t-id-iluḥqen anda ara yawint anda ara d aɣ-ssufɣent d ayagi-ni daymen amdan ilaq ad isteqsay iman-is tikti-agi ansa i d-tekka Ayɣer i yumneɣ yes-s? Anda ara yi-tawi? Tamasiḥit neɣ Lmasiḥ isselmed-aɣ i wakken ad nɣer tira iqedsen. Isselmed-aɣ i wakken ad nissin amek ad nili d widak iqqaren yernu msemḥasen yernu daɣen zemren ad d-inin tagi sɣur Sidi Rebbi tagi mačči sɣur Sidi Rebbi Sidi Rebbi ifka-yaɣ-id amyiz i wakken ad nextir lecɣal n Daglas ifka-yaɣ-id amyiz i wakken ad nizmir ad d-nini d akken ayagi-ni sɣur Sidi Rebbi i d-ittas ayagi-ni mačči sɣur Sidi Rebbi i d-ittas ma tecfam nemmeslay-d yakan ɣef umdan

i d as-d-iluḥaq Sidi Ṛebbi i umdan. Ad nwali amek Sidi Ṛebbi i d-yexleq amdan. Tira Iqedsen sselmadent-aɣ u qqarent-aɣ-d ansa i d-yekka umdan, amek i d-yusa umdan ɣer lqaɛa. Deg yiwen kan, deg yiwet n tṣeddart kan, deg yixef wis sin n laṣel n ddunit, taṣeddart tis sebɛa, ad nwali tira iqedsen ttmeslayent-aɣ-d qqarent-aɣ-id amek Sidi Rebbi i yemsel neɣ amek i d-ixleq amdan atan wayen yeqqar wawal n Sidi Rebbi Ameɣlal Illu yemsel-d amdan seg uɣebbar n wakal isuḍ seg wanzaren-is eh, nnefs n tudert imaren yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren Imaren yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren. Anwali d akken ay atmaten a tisetmatin, lḥaǧa tamenzut, ilaq ad neḥṣu d akken amdan yusa-d sɣur Sidi Rebbi. Amdan d Rebbi i t-imeslen s ifassen-is. Kwan ad nwali deg eh, laṣel n ddunit ixef amenzu akk eh, d ixef wis sin, ad nwali d akken Sidi Rebbi

lebḥur ayen nettwali d wayen ur nettwali wara s wawal n Douglas. D acu amdan ixelq-it s ifassen-is, imessel-it s ifassen-is. Xaṭer akken i d-nenna yakan, amdan ili spécial, amdan ɛziz ɣer Sidi Rebbi, yuɣal d lxedma n ifassen n Sidi Rebbi. d acu daɣen ayen fi bɣiɣ ad d-meslayeɣ mačči kan d anect-agini axaṭer aṭas i yettamnen d akken d Rebbi i ixelqen eh, amdan d acu daɣen yessuḍ rruḥ n Daglas deg-s nwali d akken eh, ya des étapes eh, deg ccɣel-agini anda

n Sidi Ṛebbi atan ur yezmir ara ad yidir. Ɣef ddemma-agi i d-nna d akken Sidi Ṛebbi alukan ad yekkes ṛṛuḥ-is deg-neɣ ad nemmet akkit, yiwen ur d-ittɣima. D acu daɣen la yiwet n tɣawsa yelhan aṭas daɣen-a i izemren ad tekkuriji neɣ ad tqeɛɛed aṭas n uselmed n lekteb axaṭer taṣeddart-agi d tikelt tamenzut i d-temeslay amek Sidi Ṛebbi yexleq amdan. D acu i yuɣal umdan asmi i isuḍ Sidi Ṛebbi ṛṛuḥ-is deg-s, yenna dakken yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren.

d acu-t umdan anda isxedmit i wakken tirwiḥin mi ara d-yemmeslay ɣef terwiḥt isexdam ameslay-agi nefesh ḥaya anda terwiḥt yeddren anda eh, tikkelt eh, sidna Ibrahim akk d yiwen eh, n ugellid yenna-yas acḥal n terwiḥin i tesɛiḍ acḥal li nefesh li nefsat-agi i tesɛiḍ Mačči lmeɛna-s d akken, akken i t-fehmen kra n yimdanen, d akken tarwiḥt tella séparée akk d lkor neɣ d lǧessa. Xaṭer aṭas n yimdanen uɣalen ferqen gar tarwiḥt akk d lǧessa. Dagi ayen i d-neɣra, ayen i d-nwala, ur k-yenna ara d akken amdan yuɣal yesɛa tarwiḥt. Amdan yuɣal neɣ eh, ayen i yemslaken Sidi Rebbi mačči tekcem-it-id tarwiḥt ar daxel ala amdan yuɣal d tarwiḥt ayɣer i d-qqareɣ ayagi-nni ahit llan kra ad inin acuɣer akkagi li précision eh, yagi-nni xaṭer ilaq ad nẓer ay atmaten deg le concept juif anda amek i ttamnen wat Isṛayil deg lawan-nni. Xaṭer n dagla-nsen, d nutni i yesɛan awal n Sidi Ṛebbi deg lawan-nni, d nutni imi d-ittunfek wawal n Sidi Ṛebbi s tutlayt n dagla-nsen, ttamnen d akken amdan d yiwen.

ɣas akka tikwal snini ahit mačči d ya pas d'importance ur nettelḥaq ara l'importance i leḥwayeǧ ahit snini si secondaire xaṭi ar taggara ad nwali d akken ilaq ad namen amek Sidi Ṛebbi i yexleq amdan mačči akken i tfehhment lifiluẓufi. ilaq ad namen deg la simplicité n Douglas ilaq ad namen amek yura dagini iluḥeq-aɣ-id amek Sidi Rebbi deg tazwara ixleq amdan amdan-nni d tarwiḥt yeddren d acu agdud aɛebrani daɣen yettamen dakken amdan d yiwen ulac dualisme neɣ ulac li tyuri nnaḍen anda amdan daxel d acu mkul mi ara d-ihder ɣef terwiḥt ihder-d ɣef wayen yettḥussu umdan ihder-d ɣef daxel n umdan ɣef wayen les émotions de la glace

amek i tettṛaǧwin wiyiḍ par exemple s tutlayt tafransist jullu le seigneur anda ttḥemmideɣ rebbi mačči lmeɛna-s d akken a tarwiḥt-iw yellan daxel lǧessa-inu ḥmed rebbi mačči d annect-agi i d iswi-n d aglas deg uḥric wis sin ad nẓer d akken ayagi akk i t-yusa-d deg la philosophie grecque et en particulier Platon d netta-n i influensin le monde avec la philosophie n Douglas anda uh, tarwiḥt tusa-d iman-is anda tarwiḥt tella daxel n umdan et malheureusement aṭas n imasiḥiyen biɣir ma faqen umnen s lconcept agini umnen dakken yella lxilaf gar tarwiḥt akk

yettmeslay-d ɣef wayen yellan daxel ɣef les émotions d'Aglas yettmeslay-d ɣef wayen yettḥussu ɣef wayen yettḥulfu umdan akken daɣen tarwiḥt yeqqar d tudert ula d nekkni deg eh, tutlayt taqbaylit nqar d akken asif ɣer ṛṛuḥ lmeɛna-s d akken atan ad immet lmeɛna-s d akken ulac eh, anat eh, tudert

Deg tis snat, mṛeḥba yes-wen u lɛeslama-nwen ɣer nuba naḍen neɣ ɣer weḥric-agi wis sin anda nettmeslay-d ɣef temda. Iswi n daglan-a i wakken ad d-nbeggen d akken amdan ulac deg-s yani ulac deg-s beṭṭu ur yebḍi wara d iḥeryac anda yella deg-s lispri tella deg-s yella deg-s ṛṛuḥ yella deg-s lǧessa. Nniɣ-d iswi n daglan-a i wakken ad nqader tira iqedsen.

Dɣa ayagi-ni yella mucaɛ deg zzman-nni uqbel talalit n Sidna Ɛisa Lmasiḥ ɣer Ligrak, d acu ar ugdud aɛebrani mačči d ayen i yellan mucaɛ, mačči d ayen s ittamnen. D acu i yellan yexdem ciṭuḥ yeǧǧa aṭas n imasiḥiyen attagi ttamnen s wanect-nni, axaṭer lɛahd ajdid

refden-d rrusul n zzman-nni uran surtu mi ara yarun akka ɣef ayen yeɛnan amdan surtu rrasul bulus yellan yesɛa tamussni ɛlayen yessexdem lvukabulaire ɛlayen yessexdem imeslayen yellan deg lawan-nni eh, d tidet eh, sɛan eh, lmeɛna tameqqrant yessexdem-iten deg tebratin n Douglas

mi ilaq ad neḥṣu tayetmaten a tiysetmatin d akken widak yuran lɛahd ajdid uran s tutlayt taywunanit d acu nutni ttxemmimen s tɛebranit ttxemmimen s tutlayt taɛebranit ttxemmimen s ixemmim aɛebrani ayɣer axaṭer Sidna Ɛisa Lmasiḥ ur d-yessiw ara i wakken ad ibeddel akkit li doktrin-nni yellan akken yakan deg lɛahd aqdim ɣef wayen yeɛnan amdan, ɣef wayen akkit yuran, ala yusa-d ibeggen-d lebɣi n Sidi Rebbi, iruḥ ar umidag, d acu ur d-yenna ara tura d lawan anda eh, aqlaɣ eh, si li grek i iḥekmen neɣ aqlaɣ seddaw la filozofi grek, ad nexdmet akken, eh, ad namnet akken yumnen. Xati.

ur nomine ara si lom naturel, agini Korintyen, un Korintyen terwa, tabrat tamenzut n Korontos ixef wis tlata, anda ad d-ihder flom naturel, ad d-ihder daɣen flom yellan spirituel, amdan yellan spirituel, dɣa isexdam imeslayen agini. Mais il n'a jamais trahi la pensée juive. D lmuḥal yenker ayen i iɛeddan, neɣ d lmuḥal yumen s wayen i yumen Platon. Itmaten a tiysetmatin, heddreɣ-d ɣef annect-agi xaṭer c'est très très important. Anda ilaq ad namen akken yebɣa Sidi Rebbi, mačči akken bɣan les philosophes. Anda amzun d le dualisme i yellan deg lkor n Daglaneɣ,

tewwi-d i wakken ad tenḥader. Ad nwali d akken ay atmaten a tiysetmatin, daymen Rasul Bulus ulamma yessexdam lvukabular yellan sɛa vukabular grek yellan deg zzman-nni d yunaniyen i t-issexdamen, netta daymen ittxemmim akken i ttxemmimen tira iqedsen xaṭer ulac une contradiction, ulac lxilaf gar lɛahd aqdim akked lɛahd ajdid. Ur ibeddel ara ixemmimen Sidi Ṛebbi. Ass-agi-ni, lkwan ay atmaten at yessetmatin, ad teɣrem akkit li spécialiste. Lɛahd aqdim ad awen-d-inin dakken no, ulac une séparation gar le corps akked l'âme. D yiwen. Même li spécialiste i yellan, yeɛni ttqadaren tiriqedsen, ad awen-inin même ixemmimen n Rasul Bulus.

deg lchapitre 5 agi ana n ticki ara d-ittmeslay ɣef inat ticki ara d-ittmeslay inna dakken rruḥ-nwen tarwiḥt-nwen rruḥ يعني ɣef ayen yeɛnan ixemmimen ɣef ayen yeɛnan amek i nettxemmim inna dayagi sidi rebbi akun iḥerz deg-s tarwiḥt-nwen ayen yellan daxel-nwen

tarwiḥt am akken euh, tettwaɛaqeb tḥeṣṣel daxel ǧessa atah le concept grec atah amek i yumnen iyunaniyen am akken tarwiḥt tḥeṣṣel daxel ǧessa d lɛiqab ayagini malheureusement ikcem-d ar tmesgida melmi d ikcem ar tmesgida ikcem-d deg lqern wis rebɛa akked wis xemsa ikcem-d s widak yellan dija si di filozof gwin de la filozofi grek gren-tt-id ar tmesgida win ara yamnen si lkonsept-agi n rruḥ lkonsept n rruḥ ay atmaten at yessetmatin g la filozofi grek elle est éternelle anda d lmuḥal tettwaxlaq d lmuḥal ad temmet aṭas n imasiḥiyen ttamnen s wahyagini dakken nesɛa tarwiḥt nuɣal d tarwiḥt sidi rebbi ur d aɣ-d-ifka ara tarwiḥt nekkun akk yan uɣal d tarwiḥt ma nettamen s wanect-nni nebɣa ad as-nini dakken aqlaɣ nella eh, deg zzman u zzman ur nesɛi ara tazwara ayagi d sidi rebbi kan ur nesɛi ara tagara lmeɛna-s dakken ur nuḥwaǧ ara rebbi axellaq ur nuḥwaǧ ara rebbi amsellek atah weɛdaw anda i yebɣa ad d-yaweḍ d akken ad yenker Sidi Ṛebbi axellaq, ad yenker Sidi Ṛebbi amsellek. Sidi Ṛebbi axellaq, nwala-d ayagi-ni d akken d ayen yesɛan azal d ameqqran. Ilaq ad namen d akken Sidi Ṛebbi xelqeɣ, Sidi Ṛebbi sellkeɣ. Aɛdaw yekkat ad iṛṛeẓ ayagi meṛṛa. aɛdaw yekkat amek ara yesbiɛed ayagi merra deg tebrat-is i wat timutawes i timutawes eh, ixef wis setta tabrat tamenzut ixef wis setta taseddart 17 awal n sidi rebbi yeqqar ayagini eh, ya tabrat tabrat n timutawes eh, surfet-iyi kan dagini ini-as dakken yiwen anwa i izemren anwa ur yettmettaten ara ala sidi rebbi akkit amdanen akkit ad mmten anwa ur yettmettaten ara d sidi rebbi anda win ara yamnen s le concept agi n ṛṛuḥ anda yeqqar dakken tarwiḥt ur tettmettat ara